Bakka ijoollee koo keessa jiraachuuf akka jiraachuun barbaada. Eshi amma asitti maaltu si dhufe? Eh, Shunkurtiin kiiloo dhibbaaf shantama. Eh, Dinnichis matoodha. Daakuu xaafiitis egaa sii finneerra kiiloo dhibba. Eh, Kan itti bukeeffattu sii finneerra. Timaatimiinis akkas sii dhufee jira. Eh, Kan biraa waan akka eeleetii fi waan biraa biraa yaa'u nuti hin beeknu fi keetii bitatta. birrii sii kennina bitattee borii kaastee jechuudha har'a kunoo shunkurtii timaatimii fi dinnicha gurgurtaa borii kaastee immoo biddeen daphoo dhamtii gurguruu kan barbaaddu yaa biddeen daphoo kee immoo hojjetattee gurgurtaa jechuudha Ishi. gammaddeeree Gammadeera wallaahi badaa rabbii immoo sanarraa jaallattuu jazaa kana immoo raamaan isiniif haa kaffalu. Ishi. Rabbi isiniif haa kaffalu. Egaa Inni ka- an badaa badaa immoo kanuma nan argadhe dee yaadee hin sumti. Yaannee Bakkuma koo bakkuma hin taa'u sana nan taa'an seeniyan. Wallaahi? Wallaahi. eh, bor deebitee akka itti karaatti baatu hin barbaadu. Anarra qofa miti kan nan dhufu. Nan dhufa ammas deddeebi'ee nan dhufa. Deddeebi'aa nu laalaa.
Alasii kana gurgurtu deebistee hin balleessinati. Maaliif beektaa? Wanni kun booda deebi isa alasa kana timaatimiis fixxu shunkurtiis fixxu kan biraa ittiin fiduu yaala ishii. Kana balleessitee biraan galiin fixxee siin jechuu barbaadetani. Ijoollee kee immoo barsiifadhu. Ijoolleen ammas itti fufanii si gargaaru. Hin dhaabatu gargaarsi hin dhaabatu. Garuu ati gurgurachuu danda'uu qabda. Dhaabuu danda'uu hin qabdu siin jechuu barbaadetani. Obboloota koo biyya garaa garaa keessa ta'anii si gargaaran mee maal jettaan ati? Bakka rabbiin jaraaf haa ta'u raamaan immoo biddeena biddeena kan kana caalu rabbi jaraaf haa kennu rabbi jaraaf sabu.
Kun eelee waan biddeen ittiin tolchuudhaa gargaaru kanaan bitattu ishii. Ishii. Waan dhuma irratti wanta itti yaadatti qabdu jira. Dhuma irratti gaa eebba galata keessaan isin eebbisa beekee isin hin eebbisu afaanii rabbiin isin eebbisu malee. Ishii.
Bakka gargaarsa kana ammoo deebi'atanii mannu laaluun isin amma itti baafan. Ishii. Amma nu keessaa argadhee tirfii waan argadhe deebi'aa na gaafadha. Ishii. Hayyee gaa harka fuunee Hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu. An Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Eh, Obboleettiin keenya kun eh, ijoollee eh, torba kan ofii tokko kan obboleettii ofii yatiima qobaasii guddisti. Duraan viidiyoo kana fakkaatu hojjennee isinis deeggarsa kana fakkaatu gootanii fi guyyaa irraa waan isiin daldaltee ittiin of jiraachistu Finneefi jirra inshaallah boriftaan yookiin torbee tokko booda dhufnee akka isinitti jirruttus ilaalla. Obboloonni koo deeggarsa kana irratti hirmaattanii obboleettii keenya kan gargaartan hundumti keessan ulfaadhaa galatoomaa. Dhuma irratti waan isin jechuu barbaadu akkuma waggaa sadii arfan darbe jechaadha hojjechaa turre ji'a raamadaana keessaa namoota harka qalleeyyii qaama miidhamoo fi yatiima guddisan bira dhaabachaa turre guyyoota ji'a tokkoo fi guyyoota muraasa qofa waan ta'eef baatii raamadaana sana akkuma duraanii wajjin hojjenna namoota raamadaana qabaadhaafis waan gochuu qabnu irratti hojjechuudhaaf karoorfannee jirra waan ta'eef waan dandeessaniin akka nu cinaa dhaabbattan yeroo guyyaan isaa ga'u gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. An Abdii Geetaachoo Abbeeti kaameraamaaniin hiriyaa kiyya obboleessa kiyya Abdusalaam Warquuti shufeerri keenya immoo kiyyaa dhugaasaa abboomaati galatoomaa ulfaadhaa.